Ao Awurade. Ah. Metia mepɛ bɛma paa ɔbɛwale me. Ama mawo anya nkwala. Ame ngye nni.

Ei Agya Bosco, asɛm a wokae sɛ wo ne me akwadaa a yɛbɛware no, Agya Bosco, me ara yɛwuu me no, menhuu adeɛ da. Na mehwɛ wo kasa mu ne wo biribiara mu a, because me ne wo nanteeɛ akyɛ o, metumi hu sɛ woanyini. Menyinii o, Ebinom na ayɛ kɛse saa. Hwɛ, meyɛ aberanteɛ paa, wopa fa nsa to me kɔn mu hwɛ, wobɛhu chain bi a ɛda me kɔn mu sɛ me meyɛ aberanteɛ, mabɔ life pa yi, na wohu me sɛ bi a manyini a menyini. Na wode sɛ wonye me ni a, wopɛ abusam no anaa engine no hwɛ. Sɛ me meyɛ aberanteɛ, me ho sisi wo ho so.

Ɛwom sɛ menhu adeɛ sɛ ɛyɛ white o sɛ wo deɛ ɛyɛ tiri nwi ɛno deɛ nka hwee ne ɛyi obi wɔ koraa na ɔyɛ akwadaa so ne tiri ne tiri nwi yɛ white nti ɛno deɛ yɛmfa ɛdwe no ɛnka sɛ obi anyi wae nti wo deɛ ma menware o na yɛnya nkwadaa bi ntena yɛn nkyɛn sɛ ɛbɛyɛ a wɔmbɛsom yɛn wae daakye bi yɛda hɔ a wakɔ nsuo amea anom wae wo deɛ fa nyini no to nkyɛn na mene ɔnware wae wo na woka

Anifurafoɔ mmienu bɛwo ma nso wɔnyɛ anifurafoɔ. Why? Deɛ ɛde na dindindin si adoma bɛgyina ho. Na na ɛyɛ katapila bi. Aha nana na wo sɛ wone mu wɔ nkɔmmɔ bi ti a mede wo abɛhyɛ ha deɛ nsɛm bɛn aha bɔkɔɔ si yɛnhyia na sɛ Alice kan ho ka kyerɛ no sɛ wo nana ɔnyini sɛdeɛ bɛyɛ a nana
yɛhyia na Alice ka yɛ ho a menka nkyɛn sɛ wonyini wabrɛ a wanyini Wodze wo nyina na afu dwene na na me dɛ mɛka mɛka dze wonyin. Ɔse wɔpɛ obi ama no awar no nti woka sɛ menyin nko ara de ɔbɛgye atom na ɔawar me.
Nana paa sɛ Alice se wɔ ɔpɛ ku no aware nti no wowo pɛ wowo pɛ Alice nti menka nkyerɛ Alice sɛ wowo nyini ɛ nana wei deɛ ɛmfa mɛka ah mɛka nɔkorɛ sɛ wanyin na sɛ wogyina wanyini wobɛma me sika mɛma sika yɛkɔ yigye sika na ɔnya dodo a mede me deɛ nyinaa kɔ abɛma wo sɛdeɛ bɛyɛ a

Sɛ wonyin yo, sɛ ne ho ɔfo, sɛ ne ho nyɛ fo o, minnim. Ɛna me se merebisa wo sɛ bɔ sukuu no wanyini anaa sɛ wɔnyinii? Hmm.
Alice, eh, deɛ woka no, like, ɛyɛ good decision paa. Alice, Mese sɛ nka Nyankopɔn obue w'ani ma wohu aberanteɛ a ɔte yɛn fi no a ɔn, ka woaa wobɛka sɛ mepɛ adepa na ama wo. Ne ho fɛ! Ne ho fɛ! Na me me koraa nyɛ me nananom no a, ɛna ɛnyɛ sɛ n'ani afira a, nka mewaree no o. Hwɛ, na ɔnam kurom a, amanfoɔ se nyɛ sɛ n'ani afira a, nka wɔpɛ no papa. Kamaya bɛboro ne ho atwɛdeɛ sɛ, Hyɛ! Alice. Ah, sista. Why don't you tell her the truth? Ka nokorɛ no kyerɛ no. Dɔkɔ, mɛtumi ayɛ nokorɛ. Me sɛ ada no yɛredi nkɔmmɔ a mede me nsa faa ne kɔn hɔnom, te nka kakra bi a ɛda ne kɔn mu paa no. Hmm, na ɛnyɛ ayi sɛ. Ɛtumi hu sɛ me ho bɛyɛ fɛ. Hwɛ, Ne ho ɔfɛ papa. Ɔnza mɛka abranteɛ paa kyɛn bi ɛda ne kɔn mu no. Hwɛ. Mo sɛ ne ho bɛyɛ fɛ. Meyɛ nice meyɛ nice paa. Obi abranteɛ papa bi ogyina so sɛ. Ne ho ɔfɛ paa nti Alice wo deɛ ɛnha wo ho koraa why. Anha wo ho, ɛno ara na meka akyerɛ wo no, ahoɔfɛ dua paa, bɛrima tenten gramo, ei na wohu ne kala hɔ, ta atɔ so no, wodeɛ me mepɛ ade paa ma wodeɛ mpɛ ala, na tie me me nua wei, ɔno ɔtan wo, ɔtan wo. Ɛyɛ apolisifoɔ, na mo kɔ yi? Yɛka yɛ kɔ aso akɔyɛ nneɛma nneɛma bi. Akwasisi ne Ebenezer, sɛ biribi abɔkɔ. O nyame adom bɔkɔ.
Ɛyɛ dɛ mo abrɛ. Ah na sɛ aha deɛ woa w'ani tua sɛ kurom ahene se woa wopɛ sɛ ɔgye mframa wɔ ha bi a wotumi bɛgyina ɛbɛtena ha gye mframa nti yɛbɛtena ha a yɛgye mframa. Ɛyɛ ɛyɛ wosa police fo. Ɛyɛ.

ha ɛɛ abaayewa ɛyɛ apolisifoɔ sɛnea ɔka no yɛntumi ntwa wo ntorɔ ɛna yɛntumi ndaadaa wo nso sɛ wohwɛ akokora yi a ɔte mo ntam yi a ne nana nka so abɛyɛ five kora kyɛn wo a ɔte akwada bɛrɛ n'adwene nyɛ adwuma hwan hmm?
obi afei na mfu abadu sɛ mmemme yɛ akɔkora woyare ɔho adwene nyɛ adwuma

Ah dua ase yɛ dɛ, mframa fɛɛ fa me ho. Bere biara menya ha mɛba abɛtena agye mframa paa. Nana.
Ah, wada.
Mena ɛ, megye mframa. Nana, maba o. Wobaa no sɛn? Bɛgye me sika. Sika bɛn?
Ah, Nana paa. Wokasa te sɛ deɛ wonnim deɛ ɛwɔ me ne wo ntam no. Wo werɛ fi sɛ me ne wo akɔdeal? Di na woma polisifo ara bɛsɛɛ no no na me mfa sika ma wo me ntua sika biara ma wo ah adeɛ me ne girl aka ama no ayɛ yie wo polisifo atwam akɔ baabi a wafrɛ wɔn ama wɔn aba abɛsɛɛ deal no a mensa mfa sika ma wo sɛnea nka mabɔ ka bɛnɛ menni menni kaprɛ koraa de ma wo. Apolisifoɔ no wɔn retwam no a me ne wɔn rekasa me na mennim sɛ wɔn ba abɛsɛɛ biribi o.

Mese menni bi, ɛnyɛ sɛ wobɛpopo w'ani akyerɛ ma mede sika biara ma, menni kapre biara de ma wo. Saa? Haa. Okay, we shall see. See what?
Deɛ me ne wo bɛyɛ wɔ ha deɛ, wo, deɛ me ne wo bɛyɛ wɔ hanom no, hwɛ, ɔhu ade kɔ. Ɛyɛ deɛ? Mepoma no.
Okay.
Hmm. Sɛ nifirani sɛ ne bu bɛfu wɔ kwaeɛ mu a, ɛnɛ me ne wo, wobɛgye kwan a wobɛfa so a wobɛkɔ fie. Bra fie, fa abɛto me. Poma ni, gye. Me ne wo nnɛ.
Anti na ɔso deɛ na ayɛ no. Fa poma no ma me. Nti wode kɔ amba. Nana nan. Boa obi mmerɛ obi mbɛboa me o. Ɔde me poma no kɔ o. Mɛde ma hunu fie kɔ akɔ. Ah, menya ho asɔ mu de ma kɔ fie. Ah. Nti ɛgye wode me poma no kɔ. Ah, obi mɛsɔ mu o. Ɔbɔ no anaa wai? Mesrɛ wo, woma sɛ ɔmum fa me nkɔ fie. Ah, mum ni hɔ wai? Ah, mpɛ mpaakyɛw, mum ni bɛn ha wɔ mɛfa me nkɔ fie wai? Na me nana de mɛpom akɔ, menhu kwan a mɛkɔ fie. Ah, ɛnti ɛnti saa na ateɛ, agogo wai? Ah, ah, wanya. Ah, yɛ mea onyame ba, onyame ba. Ah, onyame ba, ɛnti afie aba no. Ah, na adɛ. Mpaakyɛw fa me kɔ fie wai? Na yi, mpɛ sɛ mekɔ fie, mete. Mo mu ne mo fii hɔ, nti wode fam kɔ hɔ na me. Na ɛdeɛ bɛn na asi a. Me ne me nana na ɛbaeɛ a ɔno nso wagye me poma kɔ. Ade ɔyɛ no dɛn? Meyɛ no dɛn? Me sɛ ɔnka abaayewa bi ma me, ɔka maa me wie a, abaayewa no te aseɛ. Afei ɛhunu ara sɛ wɔama polisifoɔ bi aba abɛbusabusam mu ama abaayewa no akyekyɛ mu. Abaayewa no nso sɛ ɔmpɛ me bio. Ɛna meka ho, ɔse memfa sika no ma no, mese menni sika biara de ma no a, wagya me hɔ kɔ no. Wafa me poma koraa kɔ. Oh, ɛne sɛ wanyɛ adeɛ ɛne sɛ wo nso ɛne nipa sɛ ɔma abufu na nifire ni ɛwɔ sɛ ɔbufu wɔ kwae mu ɛne yɛ nkɔ wone mumu ne fie mumu ne fie ɛsɛ yɛda no akyi wɔ no na nɛ nso nifire ni papa akokora keteesia na apɛ ɛbɛɛ dɛ wonwa ne nya ɛne nti nifire ni deɛ meyɛ bi nyɛ yɛ o na panyini wei wode yɛ de saa wanyini ayɛ saa nneɛma no gyae wode madu mumu ne fie